Ko te 18 o ngā rā o Une, e rāua ka araara ki roto i a Taranaki, ko te kawe i ngā mate ki runga i te papa o Takitūtū i pari a ka papa kāinga. Ū tonu mai mō te roanga ake o te pūrongo nei. Ka rū memene mai ko ngā mate ki runga i te papa kāinga o Pariaka. Ki taku mōhio, nō mai rā nō kua kaha a Pariaka. ki te karanga i ngā kawe mate i te wā o Hune, ki ōku whakaaro e hāngai ana ki te aronga o Puanga. Ko Puanga tērā e taki mai ana i ngā mate o te tau, kia wātea te whai i a Matariki, kia wātea te whai i te tauhou me ōna hua. Eh, nō reira, ko tēnei anō tētahi eh, rā nui nei ko, ko ki roto o Parihaka, arā anō ki Owai, Te rā o Pōmare, ōrite nei. Kawe, kawea mai ngā mate, kia tangihia, kia ea, katahi ka wātea kia puta ki te whaiao, ki te ao mārama. Ko te rā o ngā manu mōio e tui nei i ngā raukura o te pō. Anō nei ko te toʻu pai o tēnei rā, nā kua ara mai ka taʻi a Puanga, ana kua ua mai ki, ki runga i a tātou, nō reira hei, hai akoranga hoki mō mātou uri waka tipuranga. Ana reira, ara ko mātou tērā ko te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Ruanui, kua haramai nei uh, ki te āpae, ki te tautoko i tēnei rā. I tae mai te rū pāpara o Te Awa Tupua o Whanganui. Ka tatū mai nei tēnei rangi ake, ā, i tēnei wā o te puanga o te tau au Māori, kia tangi ia ake ā, ki ngā mate uua. Ka tika, ahakoa e utu ngā tau, kua pāwhiri ake i rongo i a Pāpā. Ka tika kia mauria mai a Pāpā rātou tōku tuakana o Haimona, a Aunty Mauna, Dolly, me Kīra te tokomaha nō Te Awa Tipua. Nei rā mātou te Iharaira, te oki mai nei ki tēnei, tēnei wāhi. Nā tō ukākaʻi anō rā taua kōrero ki mātau o te awa tipua. Kia oki atu ki te awa, whakaparei akamai ai o mātau kāinga. E oki mai ki runga i te karanga o te kaupapa. Ka whakahokia mai tō tātau tau eke ki runga i a Takitūtū, me te mea hoki te whakaatu mai taku mataora ki te motu, ki te ki te minenga, ki te, ki te maunga, uh, nā runga i te mea, koia te tino kaupapa i tā ki te mataora. Ko te pore me te raukura i waka kotahi i tēnei rā. Ko te nuinga uh, kua tae mai ki roto i a tātai tonu, ko ngā waka o, o Aotea, uh, kua rongo ake e ngā ika nui, i a Uirangi, i a Rocky, uh, e tērā momo i roto i te rua tau. tae atu ki ngā mate nui o te awa tipua mīharo nei. Ko te tōia mai ko te katoa ki te rā tētehi kaupapa nui. Ko te mea nei ia tau, ia tau, ko tēnei āhuatanga o te kawe mate, engari ia marama, ia marama ko te āhua o te 18. Ko te rerekētanga i tēnei wā, kua hono ngātahi, Te 18 me te 19. Te rā o te, o te raukura, te rā o te pore, kua noho ngātahi atu i runga i tērā whakaaro kotahitanga i te wā e whakatikatika ana i te, te hau kāinga nei. Engari, mō a tērā tau, tērā anō pea, he hanga anō i roto i anō i ngā wānanga o te ahiahi nei. Ko tētahi kaupapa i tēnei rā, he tō mai ngā tangata ki te wānanga, He aha tēnei a Puanga? He aha tēnei mea te kawe i ngā mate ki tō tātou Kīngi Tūheitia, arā, ki te Koroneihana, otirā, he aha ō tātou wawata mō te tau e tū mai nei? Ko te wawata ia, kia kotahi mai te katoa kia wānanga tahi i mua i te rā o te 18, kei te pai, e ri ana. Aroha Broughton Pue, Te Reo o Te Uru.